Jaňlaş! Bize gatnaş! Men seň üçin bäş sowal taýynladym. Ýöne sen ony bilýäňmi, bileňok. Meni gyzyklandyranok. Sowalyň jogabyny kontaktyňdaky dostlaryň bilmeli. Soraglar gaty gyzykly we ýönekeý. Hany göreli, dostlaryňyz sizi kyn ýagdaýda alyp çykyp bilermi? Gatnaş, sowalyňyz hiç zat. Jaňlaş! Essalowmaleýkim ine bize tomaşa edýärler sizi ýenede jaňlaş gepleşiginde hoş gördüm diýesim gelýä hoş menem hoş görensiňiz diýip umyt edýän edil aw hoş görensiňiz diýip umyt edýända ine geçen sapar ýenede diýipdik indiki sanda görüşýänçäk hoş sag boluň diýipdik a aýnuleda atajan begjany çagyryň diýipdi Bizem bu günki sanymyzda Atajan, Begjan çagyrdyk. Ine, dararararam Elçar. Özüň çagyrmadyňmy? Ýo, çagyrdym. Ondan öň maňa diýdiň dämi? Ýo, çagyrdyk-da, indi boldy, geldiň-ä. A, boldy, boldy. Atajan, Begjan kimka diýýän bolsaň, Atajan, Begjan indi PR menejer. Şuň kellesi ýalak, hiç kim kellesi işleýänokmyka diýýän. Ýok, o işleýändir. Robotmyň kellesi, başga zat. Bi bizden iki çüleunça öňe seredýä ine şul oglan reklama etdimi. Atawýa. Atajan Beýjaňam instagram sahypasy bar näçe müň adam bar? 29 öýdýä. 29 müň adam bar dawaý şony 40 müň edeliň görýäňmi gün 10 müň bolýa. Boldy boldy. 40 müň edeliň hökman goşulyň özem gyzykylja zatlar goýýandyr interesn interesn zatlary. Ak aýnulýaň aýdyp berende.

Ýoka dälirediň we ony oňa. Bolýa men gören predaça. We e gürüň ogamy. Sen görmeýäň a? Gördüň görmeýän millerdi bi. Ýo entäk çykan däldir a çykdymy ol. Çykdy. Hä boldy görerin onda. Görüň oga hä biziň zat. Görerin bolýa nowruz görerin. Toý ýok toý geçir da. Geçirerin geçirerin. Şun ne çaý restoranda Beki dädem bilen. Jaňlaş gepleşigini alyp oturandyr. Am salowmaleýk. Hum. Belki dädem bilýän kim? Üç ýüz altmyş gradusda toý gadap duran adam. Şol. Şu jaňlaş şol alýar şu durşuna. Çaýam çaý. Çaýam çaý. Ha, çaýam çaý. Sen indi näme täzelik bar bir muşdaklarymyza bir biz şu wagt seredip oturalara aýdyp berseň näme täzelik Täzelik. bar? Näme Öňki iş öňkülik. edýäň? Öňki öňkülik. Ýa öň konkret näme iş? Aý dizaýn studiýasy gaçdyk kiçiräjik. Kiçiräjik entäk. Aýnule bilen. Hawa ýene bir iki sanyja proýekt bar. Gadym syýahat tur firma bar. Şoň ýöredýän dälde şoň PR menejeri. Hem-de Älem himiýa bar. Älem himiýa. Çykarýarlar. Jidki myla şolar ýaly zatlar çykarýarlar. Suwuk sabyn şoň PR menejeri. Şony ýöredýän. Ýöredýän diýip. Piýaryny ýöredýän näme? Hawa, piýaryny ýöredýän. Öýe ugradaý-da şol, şol gün sagyryň oturdylar. Boldy, ýöne sen şumat çaý-restorana geldiň-ä. Hawa. Çaý ýokmy? Hemmämiz çaý-restoranda diýip aýdym diňläp gördüňmi? Boldy-la, bol. A, dur, çaý alaý-da bu, ýogsa masgara edýär. Çaý al, çaý, çaý. Çaý, onam bir desertjik alaý. Boldy boldy getir. Seret. Bäşe sana gön çaýyň gelýär. Öňçe stoluň geldi gördüňmi? Bi näme üçin bilýäňmi? Uly goýsak biziň öwümüz ýapýar. Düşündim, düşündim. Şoň üçin kiçi goýduk. Indem çaýyň gelýär. Gördüňmi? Hiç hili garaşan dälsiň. Reski gelendir.

Saňa häzir bäş sany sorag berýäs. Eňem jemi umumy alanda seň bir minut wagtyň bar. Hawa. O soraglaryň jogabyny sen bilmeli däl. Düşündim. Seň dostuň bilmeli. Bar bilýän o. Galany bilýäň. Taýyn munda. Bol. Jaňlaş. Atajan Begjan bilen başlaýas. Ýöri. Jaňlaş. Kenguruny bilýäňmi ata? Oba. Kenguru znaýyş? Oba. Ti trubka mnýa daýda eto tvoýe lýutso. Kenguru yza böküp bilýämi? Kenguru yza böküp bilýämi?

Men sana massajlar okama diýdim ha. Bu loza da liçebni massaj gimma. Şo massaj etdirýärdik şoňa. Mergen saz hyzmat. Ýok, oňa da jaň edip. Mihail Sok logistika. Ýok, olam. Mişa gaty. Mişa. Bolýa getir özüm edäýin. Ýok. Aşgabat maga eşk Aşgabat magazin eşik magazin diýdi. Näme okap otyrsyňoo? Kontakt. Arslan Kerim diýä dizaýner. Şuňa jaňa däli. Jaňa. Hmm. Ýöne bulam aga zatdyr. Dizaýner ha, kenguruň yzy bökýän biler-a. Ýok kelle güýçli-le. Ýöne bul almaz. Gije ýatmaýarlar da. Alo. Arslan Kerim gowmy jigim? Gowy. Reski bir minut wagt barda peredaça döşme jaňlaşda. Sorawa kenguru öňlükgana bök bökýä dogry dämi? Ýok. Ýyzlykgan bökülýämi şo? Ýok. Toçno? Aý malaçy berekella. Aýdýana duşuşa çaga. Zehinli çaga. Dararapapampampampam. Sen şullyk bilen Atajan beýjan alpmyş sekuntlygyňy duň. Soragym dört. Soragym dört san soragyň galdy. Jaňlaş. Dünýäde iň belli söz.

Bilermika? Biler. Bilermika kim biler diýarem. Beh. Sil ýatyra geljem bu adam. Yatan däldir, oglumam yatan däldir. Sil bir tuwak gylyjy we şeýt diýarem. Kempir! Sorag bar, eski peredaçyda sen aýdaýda.

Berekella. Aýtdym-a bilýär diýip. Heh, bildiň. Tarp. Ine, Atajan beýjan ikinji soragyňam jogabyny bildi. Hawa, iň ýakyn dosty öýdäkisi, kempiri. Jaňlaş! Uçup bilmeýän ýeke-täk guş. Uçup bilmeýän Ýöne ýüzüp ýeke-täk bilýär. Guş. Uçup bilenok, ýöne ýüzüp bilýär. O-o-o. Uçup bilýär ýöne ýüzüp. Uý uçup bilenok ýöne ýüzüp bilýär. Bala sen Lübow sajaňa daş otaýdyň özüň alla. Ýok o. Ony hiç kim bilmeýär. Oka kim ma? DJ Eziz Meretow ýaňky. Jaňa. 60 sekundym bar a meň dogrudan. A. Gowy atajan. Eza gowmy? Gowy gowy brat. Peredaçada laý şuma jaňlaşda. Aha. Sorag bar dünýäde uçup bilmeýän ýeke-täk guş.

Eee şony pastaýanyda görýäňizä görünip duran zada bu. Bäh! Men bildim şu ma. Şu Aýnuli bolsa bilerdi. Pingwin owa dogry diýýär. Pingwin aýdýar. Owa boldy sag brat. Uça uça ýöräýýär. Pumba! Pumba nädip bilýäň sen bu zatlary? Ýöredi goýdy. Jaňlaş! Uçup bilmän guşy bildiň. Indi jaňlaş dördünji sorag. Leonardo da Winçi Mona Lisa suratyň dodagyny çekmek üçin näçe ýyl sarp etdi? Mona Lisanyň dodagyny çekmek üçin näçe ýyl sarp etdi? Ýedimi? On sekiz? Otuz iki? Kyrk sekiz? Bir?

Eýýämmi? Eýýämmi, eýýämmi? Eýýäm, pomoýmy, o zat öýdýän, kompaniýa öýdýän şo. Hä. Ýedi. Juma, angar, dokuzynjy fewral. Näme şo gün zat ýazylyp alyp gaýtdyň mundan? Dokuzynjy fewral. Dokuzynjy fewral. he. Şony pozaý-da. Pozaýmy? Aý, şo gün zat ýazylyp alypdyr-da şondan, udalit. Ýalňyş okaýaň. Garyndaş seniň adyna Milon Tejelli garyndaş diýýär. Eliňe jaň atsa men Tejende sen garyndaşyň diýse ýazyp goýaýypdyň öýdä näme Tejelli garyndaş. Eý bolýa. Tejelli garyndaş. Gazel Mahmut näme Mahmut Gazel hem sürýärmi? Suratçy. Arzan. Arzan. Gazel aşa ýüz manatdan.

Imoda surat urat imoni. Maksim Kadyrow. Şo biler, jaňat şoňa. Maksim Kadyrow. Orsça näme diýip düşündirmeli indi. Zerama kafe žurnal bilen gyzyklanýan diýe. Bärde biz öň işleýäkam. Kafe žurnal bilen gyzyklanýan. Maksim Kadyrow jaňat ýaňam.

Alo. Myrat gowmy. Walla özüň näme atazan. Hudaýa şükür peredaçada da näme eski bir metbagt bar dagy bir sorag bar. Şony bilmeýärler. Jaňlaş jaňlaş dalaý. Sorag bar seret Da Winçi Mona Lizany çekende dodagy üçin dodagyny näçe ýylda çekdi. Diýmle dodagyny. Dodagyny? Hawa, bir minut wagty bar, eýýäm ýigrimi bäş sekunt geçdi. Häzir bir minut garaşaý. Google-a girýär şu wagt. Okaýaň we Google-dan. Adamlar Karakumyskiň ady Myrat eken, köp bilenok şu zady. Geçen ýyl aýny bileňde olaň indi ýüzüni açdy, maskasyny aýyrtdylar, indi hem adyny. Ady Myrat Şawaryň o. Adyň Myrat. Açdyk, açdyk. Açdyk. 50, 51, 8 sekund, 7, bolla, Karakumski. Ey bolla.

Ýalňyş düşdük diýerdiler başga birine jaňa döndüm. Kyn göçseňde hiç kim apçykjak ýarakana. Näme üçin? Gije ikide bir zat bolsada saňa. Marly morda Dubai diý. Marly morda. Aýna öyle jaňa ýara aýtamyka. Marly ýöne mor Dubai'de morda satýar ýaňky. Ýo Dubai'den getirýändirler. Aň galdyň. Aa, Atajan. Zdraste. Zdraste. Sesiň ýaňlanýar nirde? Aýtsam ynanmaýar. Bolýa diňle, reska jaňlaşda 50 sekund ba, Mona Lisa çekilende Da Vinci näçe ýyl, näçe ýylda dodagyny çekipdir? Neme? Dur, dur, dur, dur, dur. Aa, Da Vinci Mona Lisa dodagyny

Dararam pap pap pap pap pap bara pap pap pap pap pap. Edil bu zat Google-da ýok bolmagy mümkin. Ýöne, Ýöne şo zat hakyky zat. aýdan. Sogan dogralandan Hawa. näme zat gözüňi ýaşartmaýar? Sogan dogrulandan näme zat gözüňi ýaşartmaýar? Sogan, sogany ozat etseňmi? Pyçajyga sogan geýdirip goýýarlarmy? Ýog-a. Sen produkt satýarlary jaň atyp görmedin. Gözüň açky daksaň näme? Powurlary jaň atyp gör, ýok gözüň açky daksaň. Powur men no. Karoçi mara. Şular ýaly zatda. Şu ýatanaklar şuňa jaň edeli. Şu wagt şu wagta çenli jaňlaşa gelip oturyp giden ýok.

Dogry aýtdym dämi? Näme zat? Näme edeňdemi? Näme zat? Näme zat gözüňden çykmaýar? Awa özem şu neme iýilýän zatlar. Iýip iýilenok. Sakyş çeýnäňde? Aý malatsy. Woo senem bilýän ekeniňa bu zatlary. Berekella. Agam öý öýde neme etýäň öýdýän sen nahar zat bişirýäň öýdýän köpräk. Näme? Näme söýdýär agam? Yo men bilemokdym da.

Ýok, bilmedi. Bilmedi. Bilmedi. Maksimam bilmedi. Şeýlelik bilen, Atajan Beýjan özüni elli sekunt galdyryp, şuňk perdaçada utdy. Aw, Atajan Beýjanyň sowgady. Şumy sowgat? Bolýa, şuny nesip etsin. Aw, mähriban aýtjaklaryň barmy, Atajan? Aýtjaklarym ýok. Sag bol, Taňyrýalkam. Aw, ýaňky aýtşyňyz ýalak, ne, Älem himiýa nesip bolsa hemme marketlarda. Älem himiýa diýä ýaz instagram sahypasy älem himiýanyň ady älem. Älem. Älem. Awa beýlekiň näme diýdiň? Gadam syýahat. Gadam syýahat. Tur firma o. Tur firma. Onuň başga? Başga-da şol aýna bilen askreatiw. Hum. O aşk kreativ aýna bilen edýäňiz näme iş edýär. Hööööö näle aýtsamkam. Dizaýn ugrundan hemme zat. Dizaýn ugrundan. Öýe Ýöne- remondy bolsun, grafiçeskiý dizaýn bolsun, başga nä saýt döretmeli bolsun, Hmmm. hemme zat. Ine mähribanlar Bul şunuň- meňkimi? Awa loşka Şunuň bilen? seňki. Awa. A gutarandan soň sýomkadan soň goýberme. Ine mähribanlar şulyk bilen jaňlaş gepleşigini Tamamlap gutarýas. Pony gutaramyzok. Nesip bolsa ýene-de indiki sazlamyzda kim bolanyny isleýäňiz, kim gelmeli hökmany ýagdaýda kommentariýada ýazyň, belläň. Hemem ine Ýedigen wideo studiýasyna podpisatsa ediň. Myrat Moglan kanalyna podpisatsa ediň. Onam hem Instagramyna, TikTogyna, YouTubyna, hemme kanala nirde bir zat bar bolsa podpisatsa edip çykyň. Ine Atajan Begjanyňka podpisatsa ediň. Älem himiýa oňa podpisatçy ediň. Bular bir zat etse hökman halaýmaly. Hemem bular diňe ol işler bilen däl. Atajan Beýjany ýazsaňyz ýa jaň etseňiz, toý gurnamaly bolsa, näme gurnamaly bolsa mesele ýok hiç hili. Tutuş toýuňy başdan aýak gurnaýarlar, sowulýançada aýak üstünde durýarlar, yza-da gaýdýarlar. Awa toýda-da biz bolýas. Şoň üçin aýdyp ötdüm. Kakabişni biz bolýas. Aýnule bolýar. Mişkaçyklar bolýar. O DJ bolýar. Şolar ýaly gyzykly bolýar-da. Onuň üçin bulara ýazmaly, goşulmaly, jaň etmeli. Jaňlaşam hökmany ýagdaýda görmeli. Onda näme, indiki sanda görüşýänçäk. Hoş, sag boluň. Jaňlaş!